Moie léif Kanner, mäin Numm ass Nicole Paulus an ech schreiwe Bicher fir Kanner. An haut wëll ech iech erzielen a virliesen aus mengem Buch Salto am Aquarium. Hei gesitt der d'Buch. D'Biller am Buch goufe gemoolt vum Marcel Morbé an d'Buch koum raus bäi den Editions Schortgen. Et ass d'Geschicht vun zwee Goldfësch, déi bäi hirer Famill an engem schéinen Aquarium doheem an der Stuff wunnen, si d'Famill heescht Dachs Caramel an dës déi Famill besteet aus der Maman, déi aus dem Frankräich kënnt, déi Elsa heescht an déi Lëtzebuergesch schwätzt mat ville franséische Wierder dertëschent. Hei ass de Papp aus der Famill, den Thierry Dachs. deen lo net sou interesséiert ass u Goldfësch, hei ass d'Meedchen, d'Juliette, an hei ass de Jong, den Noé. Et gehéiert och nach zur Famill dee Klengen hei, deen heescht ganz einfach Bébé. De Bébé huet soss keen Numm, a mir zwee Goldfësch, mir hunn och keen Numm, mee dat wäert sech elo änneren. Maman! rifft eent vun de Kanner. D'Meedchen, Deem Goldfësch mat de wäissen Tëppelen um Réck däerf ech en Numm ginn, gell du? D'accord, Juliette! äntwert d'Maman. Cassis! kënnt dem Juliette seng Decisioun wéi aus der Flënt geschoss, well hatt mat senger Boma aus dem Frankräich ëmmer Cassis plécke geet an domat zockerséiss Gebeess kacht. Meng gëlle Schwëster nieft mir hei ass also d'Cassis. Mam Cassis wäert ech vun elo un alles deelen, den Aquarium, d'Futter, d'Waasserblosen. Lo ass et u mir, héieren ech, lo kréien ech mäin Numm. Noé, Vas-y! rifft d'Maman, an den Noé de Jong denkt haart no, Hien nennt mech Spider-Man, neen, Godzilla, neen, King Kong, hëllef, lo nennt hie mech Jean-Edouard, Duerno Ding Dong, duerno Flossi, neen, neen, net Flossi, léiwer Glubschi a besser nach Mister X. Wéi hie fäerdeg ass, heeschen ech Fleur, well ech ausgesi wéi eng zerfatzte Blumm am Waasser, fënnt de Noé. Ech fannen dat allerhand. Hie vergläicht meng wonnerschéi Flossen, déi am Waasser duuss no alle Säite fladderen, mat futtissen Blummen. Mir Goldfësch sinn déi gescheitst ënnert alleguer de Fësch. Mir Mënsche menge mir wären domm an topeg, well mir just kënne blubberen a well mer net kënne schwätzen. Mee mir kennen alles, mir wësse wat Mënsche si, wat Kanner si, wat Haiser si, wat Fotelle sinn, wat Tëleeë sinn, Computeren, Bicher, Zeidungen, mir kennen alles. An ausserdeem schwätze mir all Sprooch vun der Welt. Mir hunn elo an engem ganz schéinen Aquarium an hei weisen ech Iech deen. Gesitt der, do ass e versonkent Schëff läit do dran, dat ass natierlech aus Plastik an do kënne mir raschwammen a rausschwammen an äis verstoppen a spillen. Et leie Muschelen do, op oder zou, et sti Planzen do an do am Eck gesitt der eng Kette leie mat engem bloe Steen drun. Abee, déi Ketten, déi gehéiert der Maman. Déi Ketten ass ganz, ganz wäertvoll a si ass vill frou mat där Ketten. An un där Ketten do hänkt ee bloe Steen an dat heescht, dat ass en echten Lupo, en echte Lapis Lazuli. Mee well Lapis Lazuli sou e schwéiert Wuert ass fir äis Goldfësch, soe mir Lupolazzi. An ech weisen Iech hei dat do zum Beispill, dat ass en. Lapis Lazuli oder Lupo Lazzi, wéi mir zwee Goldfësch dat nennen. An d'Maman mengt, wann déi Ketten am Schëff läit, da gëtt se net geklaut, do fënnt keen Déif déi Ketten. Soll dat stëmmen? Dat gesi mer e bësschen spéider. An an eiser Geschicht fueren ech elo weider mam Kueder Arthur, mat der Kaz Arthur. Do gesitt der, Der Kaz hiert Gesiicht virun äisem Aquarium. Dir gesitt déi gréng Aen, déi ellen, blénken a liichten. Dir gesitt och seng spatz Zänn. Abee, sou ass dat de ganzen Dag. Sou steet hie virun äisem Aquarium. An dat ass fir äis zwee Goldfësch natierlech keng einfach Situatioun. Mee well mir sou gescheit sinn, virun allem ech, D'Fleur fannen ech eng Manéier fir dee geféierleche Kueder ze verjoen. Raus an de Gaart. Ech hunn hie sou fäerte gedoen, datt hien lo guer net méi an d'Haus rakënnt. Wéi ech dat gemaach hunn, dat wollt ech elo iwwersprangen a bäi d'nächst Kapitel goen. An dat heescht, ech schwammen dem Noé seng Hausaufgaben. Do gesitt der den Noé. Wéi ee mierkt, ass en net ganz begeeschtert, wann e muss a seng Hefter schreiwe mëttes. An ech hunn awer erausfonnt, wann ech nieft dem Noé, wann de Noé niewent, nieft dem Aquarium sëtzt mat sengem Heft um Dësch, da schreift hie ganz fläisseg alles mat, wat ech schwammen. Wann ech e Rondel schwammen, da schreift. D'Hien e Rondel. Wann ech e Stréch schwammen, da schreiw, mécht hien e riichte Stréch an d'Heft. An dunn hat ech déi immens gutt Idee, fir dem Noé d'Buschtawe virzeschwammen. An hien, ech schwammen am Aquarium all d'Buschtawe vir, déi de Noé duerno a säin Heft schreift. Ech schwammen Rondelen a Strécher no uewen an no ënnen. D'Pippi liicht schwëmmt sech den C oder de B an och den U. Och net komplizéiert ass de Salto fir den O. Kniwweleg gëtt et beim K, beim R, beim Y a beim Q. A wéi ech en Tëppelchen op den I sollt schwammen, hunn ech bis haut nach net rausfonnt. Am allerléifste flitzen ech en elegante S duerch d'Waasser. Do komme mer bäi d'nächst Kapitel. Do weisen ech iech elo d'Bild dervun. An dat ass dat hei an der Nuecht, en Abriecher. Gesitt der do den Abriecher? A wann der wëllt, liesen ech iech dat elo vir, falls dat Thema iech interesséiert. Däischter Nuecht, déi Frou. D'Famill Dachskaramell schléift, mir schlofen. De Pirat Arthur, dat ass de Kueder, mir nennen deen de Pirat Arthur, geeschtert duerch de Gaart. Säit hien Angscht huet virun äis, verbréngt hien all Nuecht dobaussen an der Keelt. Ech wibbelen erféiert mat de Flossen, ech hunn eppes héieren. O, 't ass erëm dee queesche Bébé! Sou geet dat all Nuecht. D'Maman spréngt aus dem Bett.

Mir kënne knapps wibbele vu Schreck. Brennt äis d'Waasser? Neen, kee Feier um Waasser. Mee wat ass dat dann, déi hell Lut, déi duerch äist Waasser blénkt? Dat ass en Abriecher, pëspert Cassis erféiert. Mat enger Täsche Lut wëll deen hei Saache klauen. O mei, hoffentlech wëllt dee keng Goldfësch klauen. An der Zeidung hunn ech scho vill iwwert Abriecher gelies. Deen Abriecher hei huet den Hick. Hie schéngt awer net no Goldfësch ze sichen. Mat senger Täsche Lut sicht hien no anere Saachen, vläicht no enger gëllener Ketten mat engem Lupo Lazzi drun. Hien liicht an all Eck, hannert all Bild, hannert all Blummestack. Hien duerchwullt d'Schief an d'Hieräng. An awer fënnt hie se net, der Maman hir wäertvoll Ketten, un där hiert Häerz esou hänkt. D'Gëlle Kette mam Blue Polazzi läit wéi ëmmer bäi äis am Aquarium. Heiansdo tässelt d'Maman d'Ketten an de Bauch vum versonkene Schëff, da rëm plënnert si se riwwer an d'rosa Muschel. Schëff oder Muschel, wat ass dee beschten Save? D'Cassis an ech, mir leeën äis de laange Wee iwwer d'rosa Muschel. Mir maachen, wéi wann d'Muschel äist Bett wär. Mir si bereet, all äis Flossen ze riskéiere fir der Maman hire Bijou. D'Situatioun am Living spëtzt sech zou. D'däischter Silhouette vum Abriecher, zesumme mat grellen Täschelutestrale, geeschtert duerch de Living wéi ee Gespenst.

Déi liesen ech awer elo net mat. Wat hie méi rose gëtt, wat hien méi hickt. Hien ass wierklech fir ze fäerten, obwuel mir net ganz vill vun him gesinn. Nodeems de Stral vun der Täschelut iwwert all Mauer an duerch all Eck geblëtzt ass, schéisst en op eemol op äisen Aquarium. Poul riicht op d'Muschel, d'Stopp vum Gold a vum Lupolazzi. Dass geschitt, Hien huet de Bijou gesinn. Entsat a vill ze vill spéit mierken ech, datt en Zantimeter Ketten tëschent de Muschelschuelen erauskuckt. Ganz, ganz no kënnt dem Abriecher seng Hand, gläich wäert hie se an den Aquarium zappen. A genee dunn spieren ech keng Fatz Angscht méi. Deen Abriecher mam Hick kritt der Maman hir Ketten net a wann et mech mäi Liewen a meng Flosse kascht. Mee dat ass guer net néideg. Den Abriecher tannt schonn am Waasser, deet op eemol Kreesch. Hie probéiert, sech um Waasser festzehalen, wat natierlech décke Kapes ass. Hie verléiert d'Gläichgewiicht an trëllt de laange Wee op de Buedem. Hie schléit mam Kapp op an hie jäizt nach méi. Glécklecherweis gouf äisen Aquarium just e bëssche gestuckelt a steet ëmmer nach fest op senger Plaz. Wat ass geschitt? Abee, de Pirat Arthur, d'Kaz, muss vum Gaart aus eppes matkritt hunn. Hien huet sech op luese Patt erageschlach, ass dem Abriecher tëschent d'Bee gesprong an huet en ëmgekippt. Bravo, Arthur! Dat hues du super gemaach! Dat do huet dech bestëmmt schrecklech vill Courage kascht. Mee vu lo un hëls du dech, häls du dech erëm wäit wech vun äisem Aquarium. Du weess jo, wat der soss blitt. Uewen am Haus ginn d'Luten un. Den Abriecher spréngt op d'Féiss a jot wéi e Blëtz duerch de Gang zur viischter Dier eraus. Opgereegt stiermt den Thierry Dachs an de Living. Hannendrun d'Maman mat enger verwuschelter Trëtz iwwerm Nuetshiem. Kuerz drop d'Juliette an den Noé. Begleet gëtt dee ganzen Travollt vun haardem Gekräischs aus dem Bëbee sengem Zëmmer.

Houfreg presentéiere mir hier d'Gëlle Ketten, d'Cassis op der enger Säit vun der Muschel an ech op der anerer Säit. Un der Dier geet op eemol d'Schell. D'Police, déi den Thierry dacks direkt alarméiert hat, kënnt an de Living, fir d'Saach mam Abriecher z'ënnersichen. Mäin nächst Kapitel, dat heescht, ech weess, wien den Abriecher ass. Dat do Kapitel, interesséiert dat Iech och e bësschen? Ok, da fuere mer weider. D'Geschicht mat der bal geklauter Ketten ass nach bal net fäerdeg, ass nach net fäerdeg. D'Police fënnt net raus, wien den Abriecher war. Hien hat Händschen un an huet keng Fangerofdréck hannerlooss. Fleur, Jay mat Cassis, vu mueres bis owes, ech fille mech net méi sécher hei am Aquarium, wat maache wann dee Béise erëmkënnt? Och d'Famill Dachs Karamell fillt sech net méi sécher an hirem Haus. Den Abriecher hat kee Schlass opgebrach, keng Fënster ageschloen. Hien ass ganz normal duerch d'viischt Dier erakomm. Hien hat e Schlëssel. Den Thierry Dax léisst en neit Schlass asetze mat neie Schlësselen. An awer fillt kee sech méi wuel doheem, am Haus net an am Aquarium net. Haut huet d'Maman Besuch. Si huet e puer Frëndinnen, déi gäre laanscht komme fir eng Taass Kaffi ze drénken an Eclairen ze jicken. Si iessen da mat Genoss hir zockerséiss Mäifel a mir Goldfësch kréie stëbsegt Goldfëschsfudder an den Aquarium geschott. Firwat wëll d'Maman einfach net bekäppen, datt d'Cassis an ech och heiansdo Loscht hunn op e gudde Mäufel? D'lescht Woch war der Maman hir Frëndin Nathalie hei. Si hunn Eclaire giess an iwwer den Abroch geschwat. Viru véier Deeg war der Maman hir Frëndin Angela hei. 't goufen Eclairen a Gespréicher iwwer Abriecher a Bankiwwerfäll. Haut sëtzt der Maman hir Frëndin Viv um Canapé. De Bébé sëtzt op der Maman hirem Schouss a potert, granzt a knoutert. Den Noé sëtzt niewent sengem Däitschheft, nieft äisem Aquarium an ech hëllefen him wéi ëmmer bäi den Hausaufgaben. Beim Noé huet sech enfin, enfin e Knuet opgedon, erzielt d'Maman ganz houfreg hirer Frëndin Viv. Hie gëtt vun Dag zu Dag besser an der Schoul. D'Frëndin Viv ass am Gaang hir drëtt Eclair ze verbotzen. Si freet no enger neier Taass Kaffi mat vill Ram an Zocker, wannechklift. Meeschtens sinn der Maman hir Frëndinne léif Fraen, déi nimools vergiessen nozefroen, wéi et dem Fleur an dem Cassis da sou geet an hirem schéinen Aquarium. Net esou d'Viv. D'Viv freet ni no Äis, hatt freet no Eclairen, no engem Cappuccino, no engem Porto an duerno no engem zweeten. Hatt iergert sech iwwert säi Mann an iwwert säi Mierschwéngchen an iwwert de Coronavirus. Hatt schwätzt, bäisst, knat a schléckt ongenéiert drop lass. Wéi kann d'Maman sou en topegt Bëtschel als Frëndin hunn? Hei weisen ech iech et nach eng Kéier, dat ass d'Frëndin Viv. Dunn kritt d'Viv den Hick. Genee dee selwechten Hick wéi den Abriecher, a mir geet eng Späicherliicht op. Hat ech Tomaten op den Aen? Hat ech Tomaten op den Aen? Ech hätt dee Marsch direkt misse rëmerkennen, an dem Viv säi Kierper, dee wéi ugegoss an dee schwaarze Schiet rapasst. An datt d'Viv immens frou mat Bijouen ass, gesäit een op den éischte Bléck. Hatt ass voll behaang wéi e Chrëschtbeemchen, mat laangen a mat kuerze Ketten, mat Oueréng, mat Fiederen, mat kiloschwéiere Braceleten. An un all Zéif dréit hatt en Zéiwerank. Alles bëllege Klimbim, net ze vergläichen mat der Maman hirer aler, renger Goldketten, un där en echten Lupo Lazzi hänkt a schéi blo stralt. Fir mech steet fest, D'Viv ass den Abriecher. Mee wat soll ech elo maachen? Erféiert mierken ech, datt d'Viv op äisen Aquarium riwwerluusst, soubal d'Maman de Kapp gedréit huet.

Bravo Maman, bravo, bravissimo, sief nach méi domm a gëff dem Viv gläich deen neie Schlëssel mat, zum Beispill fir d'Blummestäck hei ze nätzen. Entsat héieren ech der Maman hir next Sätz, J'ai une bonne idée Viviane, wann s du spéider fort gees, ginn ech der deen neie Schlëssel mat.

Duerno bäisst hatt an d'Eclaire a leckt de Pudding vun de Lëpsen. Naiv a frëndlech schëtt d'Maman him e Glieschen Porto no. Ech muss onbedéngt der Maman hir Kett retten. Mee wéi mécht een dat, wann een e Goldfësch am Aquarium ass? Ech schwamme wéi wëll kräiz a quer duerch de Basseng. Bäi näischt kann ech besser nodenken, wéi beim Waassersport. Tëscht Zaldoen a schaarfe Kéieren fëschen ech no enger gudder Iddi. Sou konzentréiert, datt ech den Noé mat sengem Heft nieft dem Aquarium vergiessen. Bis ech op eemol gesinn, datt den Noé ganz fläisseg all meng Linnen a Strécher a Spiralen a sengem Heft nozeechent. Eng ganz Säit ass vun uewe bis ënne vollgekritzelt. An dunn hunn ech d'Léisung. E schwammen en fr an en i an en fr bäim leschten rr vum Wuert Einbrecher sinn ech fäerdeg. Ech si mäi Saz op Däitsch geschwomm, well mer dat esou gewinnt si bäi den Hausaufgaben. Am Noé sengem Heft steet, elo gutt lieserlech, wann och e bëssche verschmiert vum Tuschbic, Vive Is der Einbrecher? Hm, soen ech dem Cassis spéider, ech hätt nach missten en Ausrufezeichen derhannert tauchen an ech hätt missten Einbrecherin schreiwen, schwammen, tauchen. De Noé ass esou verwonnert iwwert säi komesche Saz, datt hien en direkt mat haarder Stëmm virliest. Vif ist der Einbrecher! liest hien, an d'Betounung läit op vif. Am Living ass et peinlech roueg. D'Maman hält sech un hirer Trëtz fest, wéi ëmmer, wa si erféiert ass. Den Noé kraazt sech um Kapp a luusst riwwer bäi d'Vif. Dem Vif drëllt d'Eclair aus der Hand. Den Eclair lant um hëlze Buedem an d'Vif trëppelt mat de Schong drop. Knätsch, knätsch, knätsch. Gesäit aus wéi wann hatt dat express géing maachen. D'Maman wëll sech bäi hirer Frëndin entschëllege fir d'Frechheet vun hirem Jong, mee den Eclairsbulli-Match um Buedem verschléit hir d'Sprooch. D'Viv spréngt op, moof am Gesiicht vu Roserei, a brëllt den Noé un, A wouhier weess du dat, du Frechdachs do? 't huet dach kee mech gesinn an der Nuecht! Dem Viv seng bleche Bijoue rabbelen a klimperen, wéi hatt mat roudem Kapp eraus aus dem Haus op d'Strooss stiermt. D'Maman ass esou entsat, dass si eng hallef Stonn laang steif um Canapé sëtze bleift a sech un hirer Trëtz festhält wéi un engem Kloterseel. Duerno botzt si den Eclairs-Bulli um Buedem wech an diskutéiert laang an eescht mat Mamm Noé. Kann hien de Mënschen an d'Häerz an an de Kapp erakucken? Neen, seet den Noé, ech ka just mam Kapp de Fussball käppen. D'Maman versteet d'Welt an hire Jong net méi, net méi richteg. Si ass terribel enttäuscht iwwert d'Viv, sou eppes mécht dach keng Frëndin. An awer fält hir och e Stee vum Häerz, well déi Abriecherin do wäert nimools méi e Fouss an hiert Haus setzen. An d'gëlle Kette mam Lupo Lazzi läit gutt vun Äis bewaacht an enger Muschel. Duerno erliewen d'Fleur an d'Cassis nach ganz vill Saache bäi der Famill Dachs-Karamell. Heiansdo sinn et schéi Saachen, heiansdo sinn et geféierlech Saachen, heiansdo och e bësschen traureg. Zum Beispill huet d'Cassis en Accident. Hatt trëllt op de Buedem an hatt ass ganz uerg blesséiert an dowéint muss hatt da bäi den Déierendokter goen an an der Salle d'attente bäim Déierendokter, do sinn och aner Déieren, déi net just esou ganz frou mat de Fësch sinn, wéi der hei op deem Bild gesitt. Zum Beispill geschitt och nach an der Famill, dass en anere Fësch bäi si an den Aquarium an d'Vakanz kënnt. Dee Fësch heescht Bugger an deen huet säin Numm net geklaut. Hien ass wochelaang bäi hinnen am Aquarium an hie mécht hinnen do d'Liewe ganz schwéier. An de Bugger ass e Kloterfësch

Zum Beispill geschitt och nach an der Famill, dass dobaussen an deem klenge Weier am Gaart e beemol e Fëschreiher sech niddergelooss huet. An e Fëschreiher, wéi säin Numm et seet, deen interesséiert sech ganz vill fir Fësch, well en se gäre frësst. An d'Cassis war scho bäi him am Schniewel, mee du gräift d'Maman ganz, ganz energesch an. Gutt, léif Kanner, dat ass meng Geschicht. Ech soen iech Merci, dass der esou laang nogelauschtert huet. A bleift gesond a monter. Äddi, ciao.